yn grym i rai cyrff o leia', bod hwn yn dal yn eitha' newydd ym meddylia' lot o bobl, ac yn sicr, dyna ma'r dystiolaeth yn ddangos i mi. A felly, 'dan ni yn teimlo'n gry' bo' 'na rôl i ni i godi ymwybyddiaeth o hyd, i drefnu digwyddiada' fel hyn i ni ga'l adlewyrchu ar y safona', A mewn ffordd drwy wneud o, bod ni'n rhoi help i chi i wella lefelau gwybodaeth a bod chi o bosib yn gallu dod at eich gilydd i drafod a um, cryfhau y gweithredu. A mae yna nifer o enghreifftiau yn y ddogfen o um, rhai dulliau mae cyrff cyhoeddus yn ei defnyddio'n barod a gobeithio bod hwnna'n mynd i fod yn hwb. Um, O ran yym yr ymwybyddiaeth a'r ffordd 'da ni 'di trefnu'r sesiwn, ma' Siân yn mynd i fod yn sôn am rai dyfarniada, a 'da ni hefyd yn mynd i fod yn canolbwyntio ar y cyngor. Yym ond mewn gwirionedd, nid yr achosion penodol yna ydi'r peth pwysica, ond bo' chi falla'n teimlo bod y math o betha 'da ni'n codi yn sbarduno chi i ddarllen y cyngor, ac i fynd i gyswllt efo rhywun mewn corff arall a meddwl sut allwn ni gefnogi'n gilydd i symud ymlaen. Um, o safbwynt yr hyn o fynwyd i mi wneud, dwi hefyd am rwan symud i sôn am y math o dystiolaeth sydd ganddo ni ynglyn â perfformiad. Dydy hyn ddim yn ymgais i fod yn feirniadol, dw i'n awyddus i ni fod yn agored, mae angen i ni gyd falle ddeall y pictiwr a gwybod be ydy'r perfformiad. Mi gyhoeddon ni adroddiad Cau'r Bwlch, sef yn adroddiad gorolwg blynyddol ni ym mis Medi, a mi oedd yna rywfaint o wybodaeth yn fan'na ar sail arolwg da ni wedi gwneud yn y flwyddyn yn arwain at gyhoeddi'r adroddiad. yn dangos falla bod 'na fethiant i ymateb i ofynion y safona, gwendidau yym naill ai yn yr asesu neu falla bod y gwaith jyst ddim yn digwydd. Um, Diolch yn ganfyddiad newydd, ta tair blynedd yn ôl mi wnaethon ni arolwg cynhwysfawr iawn o weithredu a dy safonau polisi oherwydd oedden ni'n awyddus i weld a oedd sefydliadau yn ymateb um, a doedd hwnnw ddim chwaith yn dangos bod yna waith ystyrlon ac yn dweud y gwir o'na rhai cangymeriadau er enghraifft um, oedd nifer o gyrff wedi rhoi'r iaith Gymraeg yn rhan o sesiad cydraddoldeb fel nodwedd warchodedig, sydd falle ddim yn rhywbeth nad yw'n gymyladwy um, mewn un wedd, ond nid dyna mae'r mesur yn gofyn amdano. Mae'r ma, ma hyn mae'r safonau'n gofyn amdano yn canolbwyntio ar greu cyfleon i bobl ddefnyddio'r iaith ac i beidio trin yr iaith yn llai ffafriol Mae'r gofynion yn wahanol a felly oedd rhaid i ni ddad-wneud rhai camgymeriadau i roi chi ar y trac iawn. Yym, mi ganhalion ni weithdai yym, a dwi'n siŵr bod rhai ohonoch chi wedi bod ynddyn nhw, pump neu chwech ohonyn nhw, ond oedden ni yn teimlo ar y diwedd bod gweithdy byr fel y sesiwn yma ddim wir yn ddigon o gymorth, a felly dyna oedd sail i mi ddrafftio dogfen gyngor, ac ydy, mae'n eitha' swmpus, ond y pwrpas ydy bod o gymorth, bod 'na ddigon yna i chi allu i ddefnyddio i addasu yym fel sy'n eich siwtio chi yn dibynnu ar pa fath o sefydliad ydych chi a be di'r math o bolisïau ydych chi'n adolygu. Um, ac eithrio gwaith monitro ni, da ni yn dysgu drwy gwynion, da ni wedi bod yn cael cwynion a mae nifer y cwynion da ni'n gael am y safona yma yn cynyddu. Y math o bethau um, da ni'n derbyn cwynion amdanyn nhw ydy cryn dipyn o bethau yn y maes addysg, um, penderfyniadau i ddatblygu strwythurau staff a gan allu falle ystyried y Gymraeg a effaith ailstrwythuro'r ddefnydd y Gymraeg o fewn sefydliad. Um, rhai o blith myfyrwyr, um, da ni wedi cael rei yna dulliau yn gynghori, a falle bod sefydliadau ddim yn dilyn y safon benodol ar sut i ymgynghori ac ystyried y Gymraeg. Um, materion yn ymwneud â cleifion a phenderfyniadau cyffredinol sector iechyd o ran symud cleifion allan o ardaloedd, heb ystyried, falle, sefyllfa lle mae claf ag angen ieithyddol sydd yn ei wneud hi'n anodd iddyn nhw tu allan i Gymru. Felly, dyna i chi'r math o bethau sydd yn dangos i chi falle pwysigrwydd y safonau os da chi'n gwneud penderfyniadau wedi meddwl trwy y datblygiadau polisi. Mae o'n gallu arbed um, sefyllfa bod rhywun yn cael gofal gwael neu bod chi'n gorfod mynd drwy gosta o fod yn destun ymchwiliad neu bod chi'n cael trafferth i gael penderfyniad trwad oherwydd diffygion wrth ymgynghori. Um, ond y pwynt pwysica un, dwi'n meddwl, ydy gofio o safbwynt cwynion bod yna hawl i unigolion gwyno i'r comisiynydd. Dyn nhw ddim yn gorfod mynd at gorff Yn gyntaf, mae o'n hawl proses clir i gwyno am ddim ac os oes a fetho ni cyffwrdd nhw heddiw i gymharu efo be oedd o dan y drefn cynllunio iaith, mae nhw'n fwy ymwybodol ac yn fwy tebyg o ddod at y Comisiynydd. Ond 'swn i'n licio neud un pwynt pwysig iawn, hyd yn oed pan mae pobl yn cwyno am falla ddatblygiadau polisi, Nid y penderfyniad ei hun ydy'r mater mae'r Comisiynydd yn edrych arno, ond y ffordd dach chi wedi gwneud gwaith a dach chi wedi gweithredu yn unol â gofynion y Safonau. Felly, dydan ni ddim yn cwestiynu beth dach chi eisiau wneud, ond yn hytrach i ba raddau mae'r Gymraeg wedi cael sylw o fewn hynny. Felly, dwi'n rhoi rhywfaint o flas o ran y cymhelliant tu nôl i'r cyngor. Um, da ni ddim wir yn dymuno treulio'n amser yn gwneud ymchwiliadau i fethiant yn gynyddol os yw cwynion yn cynnyddu. Mae'n well gyda ni rhoi'n amser i helpu chi i wneud y gwaith yn dda yn y lle cyntaf. Felly dyna'r anogaeth heddiw ydy ymod, Mae naill ai'n mynd i fod yn ymchwiliadau, neu mae o'n mynd i fod yn sefydliadau cyhoeddus yn ail-edrych ac yn adlewyrchu ar y gofynion ac yn cryfhau eu trefniadau, achos dydan ni ddim yn mynd i allu sefyll yn ein unfan. Felly, yym, cymrwch yn arweiniad ni, yym, a'n cymorth cyffredinol ni a dowch ata ni os ydych chi'n um, catraffaeth a fe wnawn ni roi chi mewn cyswllt efo sefydliad arall tebyg neu ateb unrhyw gwestiynau. Cyn cloi, um, dwi jyst eisiau cyfeirio'n benodol at rhywbeth fydda ni falle'n yn gallu drafod heddiw, ond yn atodiad i'r cyngor, mae yna grynodeb o adolygiad barnwrol sydd wedi gynnal yn ddiweddar, dwi ddim yn dymuno trafod dim ar yr achos yym yn y cyfarfod yma. Dim ond annog chi i ddarllen o a y crynodeb yn y cyngor, a falla wedyn os allwch chi fynd a cael golwg ar y dyfarniad, oherwydd mae yna lot o bethau yn fanna i chi fel cyrff cyhoeddus. Bydd o fydd, um, dos a ddim amser heddiw a dwi chwaith ddim eisiau trafod un achos penodol, ond annog chi falle i gymryd sylw, achos anaml iawn mae pethau fel y math yma o waith yn cyrraedd um, adolygiad barnwrol. Felly, dwi'n mynd i basio at yr arbenigwyr Yym, mae Siân Sykes a Steffan yn arbenigwyr naill ai o safbwynt yr ymchwiliadau neu o ran y cyngor, a does dim byd gwell mewn digwyddiad fel hyn na cael rhywun fel Doctor Turner sydd yn gallu sôn am be maen nhw fel corff yn wneud. A byddwn i yn licio cymryd cyfle cyn bod fi'n cloi i annog chi gyd-weithio ac nid i ganolbwyntio ar be di'r dyletswydd ydan ni'n cyd-ymffurfio, ond i feddwl be di'r trafeffaith ar y Gymraeg? Be di'r cyfle dan ni'n gael drwy'r safonau yma i neud rhywbeth dros y Gymraeg? Be mae'r dyletswydd am i ni neud a beth allwn ni fel cyrff cyhoeddus i wneud yn rhesymol o fewn gallu ni i hybu a hwyluso y Gymraeg a rhoi cyfleon i bobl i defnyddio hi. Yym felly dwi'n meddwl bod fi wedi gorffen hapus i gymryd cwestiwn ar y diwedd os bydd yna rei ond dwi'n mynd i roi yn hun um, ar mute rwan a diolch yn fawr i chi am rando mor amyneddgar. Diolch yn fawr, Gwenith. Um, diolch i ti. Yn ni symud mlaen yn syth. Um, uh, dwi'n ofyn nawr i Sian felly gymryd yr awenne uh, a rhoi blas i ni uh, o rai o ymchwiliadau diweddar y Comisiynydd. A ar yr un pryd, dwi am rannu uh, slides hefyd.

o ran yym ystyried yym sut mae cyrff yn cydymffurfio gyda gyflawni yn y safonau yma pan mae pethau weithiau mynd o'i chwith, os ydych chi, os mae um, esiamplau ble nad ydy'r trefniadau um, cywir mewn lle neu na mae penderfyniadau heb um, cyrraedd y pwynt yna. Um, felly, jyst i roi rhywfaint o cyd-destun, i chi. Um, fel unrhyw un o'r safonau eraill, um, mae dyletswyddau gan y Comisiynydd i gynnal ymchwiliadau o dan adran 71 y mesur os oes yna unrhyw amheuaeth fod na fethiant i gydymffurfio gyda gofynion y safonau yma. So, yn yr un un ffordd ag yym, bod yna fethiant i gydymffurfio efo darparu gwasanaeth ffôn yn Gymraeg neu ymateb i ohebiaeth yn Gymraeg. Um, mae modd i'r Comisiynydd gynnal ymchwiliad i weld os um, mae gofynion y safonau llunio polisi yma hefyd um, wedi cael eu cwrdd wrth i gyrff, mynd trwy'r proses o penderfynu, a dwi'n meddwl fel mae Gweneth wedi sôn, y proses o penderfynu falle sydd yn allweddol i'r pwynt yma. Um, fyddwn ni'n ymchwilio i unrhyw sefyllfa yn unol â pholisi um, ymchwilio gorfodi'r comisiynydd, so yr un un camau fyddwn ni'n cymryd unau yn unol efo derbyn cwyn, felly um, fel mae Gweneth i sôn, ni wedi derbyn cwynion gan aelodau'r cyhoedd lle maen nhw'n teimlo um, bod yna pryderon ynghylch sut mae penderfyniad wedi cael ei gynnal o ran effaith posib ar y Gymraeg. Um, hefyd yn unol â'r polisi, mae modd i'r Comisiynydd ystyried cynnal ymchwilio os mae e hefyd yn dod ar draws amheuon mewn ffordd arall, so felly yn y pae cyhoeddus, sylwadau yn y wasg a math yna beth. Mae'r um, seiliau dros hynny hefyd ar gael yn y polisi gorfodi. Felly falle jyst er mwyn um, rhoi rhywfaint o um, cig ar yr asgwrn yma, falle mae'n helpu i feddwl am esiamplau penodol a trafod trwy hynna. Felly, os o'n ni edrych ar y siampl cyntaf, um, oedd hwn yn ymchwilio di sefyllfa ble roedd um, y Comisiynydd wedi derbyn nifer o gwynion ynghylch bwriad corff cyhoeddus i ailstrwythuro ei staffio ac yn yn penodol efo hynna yr gwaith ymgynghori o gwmpas y penderfyniad yna. Yym oedd yna nifer o bobl yn cyflwyno cwynion yn trafod i pryder ond nhw fysa'r yr bwriad i ailstrwythuro yma yn cael effaith negyddol ar gyfleoedd i, i bersonau defnyddio'r Gymraeg um, a hefyd yn amlwg bod yna risg o gynnal y penderfyniad fel ag yr oedd e, y byddai'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol um, wrth dilyn y, yr trywydd y penderfyniad. Um, dwi'n meddwl oedd y penderfyniad yma wedi cael ei ystyried a'r ymgynghoriad wedi agor heb gwneud i heb golwg ar sut oedd yr corff yn mynd i ystyried yn llawn sut oedd yr cyfleoedd i defnyddio'r Gymraeg a'r effaith ar y Gymraeg yn rhan annatod o'r penderfyniad, achos oedd yr ail strwythuro i, i weld yn mynd i gael effaith, oedd rhaid bod na um, ystyriaeth o hynna. Rhaid, Steph, ti eisiau symud ymlaen? Ok, so yn nhermau yr gofynion ynghylch um, dogfennau yn gynghori, dwi'n meddwl bod e'n bwysig i nodi mae mae'r gofynion yn benodol iawn i dogfennau ymgynghori a dyn ni'n cydnabod bod yna ffyrdd eraill mae cyrff yn gallu ymgynghori, ond mae'r safonau yn trafod yn benodol dogfennau ymgynghori. So felly, os ydych chi'n mewn sefyllfa lle ydych chi'n llunio dogfen ymgynghori, mae'r safonau yma'n dod yn weithredol, a mae'r safonau yn gofyn yn fras i'r corff ystyried a chyrchu barn ynghylch unrhyw penderfyniad polisi mae'n bwriadu i gymryd, ac ystyried a chyrchu barn ar materion o'r gyfleoedd i defnyddio'r Gymraeg a pheidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol. Felly, i torri lawr y gofynion y safon, dyna beth yw'r maen nhw'n edrych fel yn ei, yn ei, yn, yn ei gyfanrwydd. Um, a felly wrth i ni ystyried, os dyn ni'n cynnal ymchwiliad, dyna beth dyn ni'n edrych amdano fe, dyn ni'n edrych am sefyllfa, ydy'r corff yma wedi ystyried sut gallu penderfynu cael effaith ar y Gymraeg a wedi cyrchu barn gyda'r bobl sy'n ymateb ar hynny. Um, ac wrth, wrth gwrs, dyn ni'n gofyn i'r corff wedyn rhoi tystiolaeth a chofnod ymlaen i ni, ar sut mae hynna wedi digwydd. Um, Mae'r mater yma o cyrchu barn, dwi'n meddwl bod hynny'n yn golygu bod rhaid i'r corff fynd ymhellach na cyflwyno syniad a wedyn gofyn yn gyffredinol i bawb sy'n ymateb, um, ydych chi'n cytuno gyda'r cynnig yma? Mae'r mae gyfyniad yn golygu bod rhaid i ni ofyn pethau penodol iawn i, i bobl ynghylch y Gymraeg, fe rhaid ni um, gofyn iddyn nhw i ymateb a rhoi digon o wybodaeth iddyn nhw gallu ymateb yn ddeallus i'r sefyllfa fel y gymau e. Felly, dyn ni yn nodi yn um, y cod ymarfer sydd wedi cael ei cyhoeddi'n barod ac yn y dogfen gyngor mae Steph yn mynd i trafod nes ymlaen, bod angen gofyn cwestiynau penodol ac annog y trafodaeth yna yn agored efo cyrff anghylch effaith posib ar y Gymraeg o'r penderfyniadau. Felly, yn yr achos yma, mi oedd y Comisiynydd wedi dyfarnu nad oedd hynna wedi digwydd. Doedd na ddim um, cwestiynau clir o fewn y dogfen yn gynghori oedd yn annog bobl i rhoi eu barn ymlaen ynghylch effaith bosib ar y Gymraeg ac nag ychwaith oedd yr dogfen yn gynghori ei hun yn gosod allan sut oedd y corff wedi um, ystyried um, be oedd yr effaith posib ar y Gymraeg, er mwyn, fel dwi'n deud, bod y bobl sydd yn ymateb i'r ymgynghoriad yma yn gallu rhoi barn gan wybod be, be sydd wedi cael ei ystyried yn barod ac yn gallu ymateb i hynna. Um, fel y gwenith yn dweud, dyn ni ddim yn edrych i newid unrhyw penderfyniadau mae'r cyrff yn, yn ei wneud trwy ymchwilio. Um, yn amlwg, does gan yr hawl, y Comisiynau ddim yr hawl i wneud hynna. Be dyn ni'n edrych i wneud ydy ystyried sut gallwn ni ysgoi sefyllfa fel hyn yn digwydd o'r tro nesaf ac gosod gweithredu a cam y gwyfodi a'r cyrff sydd yn helpu nhw wedyn i feddwl am datblygu gweithdrefn ar gyfer ymgynghoriadau yn y dyfodol. Felly, Mae'r cam ar gyfodi yn yr achos yma oedd i, i gofyn i'r cyrff, i'r corff um, datblygu trefniadau ynghylch sut fydden nhw'n mynd i gyrchu'r barn, sut fydden nhw'n mynd i ystyried um, materion fel yn, yn y dyfodol. Okay. O ran yr ail esiampl, Yym, roedd hwn yn achos ble roedd Cyngor Sir wedi um, gwneud penderfyniad i agor ysgol newydd yn sgil cael um, um, datblygiad tai newydd ar ei, um, ar ei ynni Cyngor Sir a oedd yna gyfle trwy'r datblygiad tai i cael arian ynghlwm efo hwnna oedd yn mynd i ddatblygu um, ag, agor ysgol newydd. Um, felly, yn yr, yn yr achos yma, roedd yr un un ystyriaethau yn, yn digwydd o ran um, y dogfen ymgynghori, ond na i ddim trafod heina eto, achos yn amlwg mae'r un un pwyntiau wedi codi ac oedd yn yr, yr, yr, yr esiampl gyna. Um, ond dwi'n meddwl be oedd yn bwysig a be oedd yn nodweddiol o ran yr ymchwiliad yma oedd sut oedd yr corff heb feddwl am perthnasedd rhai o'r gwaith arall oedden nhw'n wneud yn y maes o ran eu strategaethau, o ran eu datblygiadau o um, darpariaeth addysg Gymraeg wrth feddwl am y penderfyniad yma. Felly oedden nhw wedi ystyried y penderfyniad yma bron iawn um, ar ei ben ei hun, heb feddwl am eu cynllun strategol mewn addysg, um, cynlluniau eraill, yr um, dyletswydd a hybu a hyrwyddo dan y mesur, unrhyw fath o um, um, strategaethau polisïau gan y Llywodraeth o ran y milinion siaradwyr a math yna beth, oedden nhw wedi cymryd penderfyniad oedd yn ynysig, os liciwch chi, o ran lot o'r elfennau yna oedd yn digwydd yn y byd tu hwnt i'r penderfyniad. Um, a dwi'n meddwl be oeddwn ni'n um, siomedig i, i, i weld oedd bod na datganiadau polisi neu strategaethau yn cael ei osod mewn un rhan o'r corff oedd ddim yn cael ei ystyried wrth i wneud penderfyniad gweithredol ynghlwm efo hynna. So, chwbod, os oedden nhw'n deud yn eu cynlluniau strategaeth mewn addysg bod nhw'n bwriadu cynyddu nifer o lefydd mewn addysg Gymraeg, ond doedden nhw heb ystyried sut oedden nhw'n gallu gwneud hynna wrth gynnal y penderfyniad yma. Um, a felly yn yr un un modd oedd y Comisiynydd wedi dyfarnu nad oedd, nad oedd yr corff wedi cymryd ystyriaeth digon ystyrlan o'r effaith bosib y penderfyniad ar y Gymraeg. A dwi'n meddwl yn yr cyd-destun addysg, um, mae'n bwysig i ni nodi bod Dwi'n gwybod bod 'na dyletswyddau statudol eraill, yr esiampl o'r cod yym trefniadaeth yn yn ysgolion yn digwydd, a ma' hynna'n wir ar gyfer bob corff. Ma' 'na gwahanol statudau sydd yn effeithio ar eich gallu chi wneud penderfyniadau, ond ma' raid i chi hefyd cofio bod y s- dyletswyddau statudol yma hefyd ynghlwm mewn y penderfyniadau, a bod dilyn un trywydd falle ddim yn ddigonol o ran y cydymffurfio gyda'r um, y safonau. Um, a dwi'n meddwl y pwynt arall i godi ydy, dydy'r mae'r safonau yma ddim jyst yn gofyn i chi ystyried effaith ar gyfleoedd i, bobl, i berson y dyfryn Gymraeg neu peidio trin y Gymraeg yn llai ffafriol. Maen nhw hefyd yn herio chi i feddwl sut gallwn ni wneud y penderfyniad yma yn un mwy positif sut gallwn ni wneud y penderfyniad yma yn llai, llai o'n dwyol. Felly, dio ddim yn rhywbeth dylse fod yn static, falle, o ran ystyried yr effaith. Mae'n rhywbeth mae'n rhaid chi herio o ran, oce, okay, ni, dyma'r cynnig da ni'n ni mynd i feddwl amdano fe, ond um, sut gallwn ni gwella'r sefyllfa yma neu wneud yn llai o'n dwyol maes o law. Felly, fel o'n i'n deud o ran y camau'r gorfodi, eto y, y dilyn yr ymchwiliad yma, um, y, yr ffordd ar y Comisiynydd Weithredu oedd i ofyn i'r corff datblygu proses fwy cadarn at y dyfodol o ran asesu effaith um, ac i symud i ffwrdd o um, asesiadau mwy arwynebol o ran y penderfyniad megis dweud, o, dwi'n meddwl fydd hwn yn cael effaith ar y Gymraeg achos mae'n mynd i fod yn agor ysgol Saesneg. er esiampl. Iawn, felly um, ar y nodyn yna, dwi'n meddwl na i trosglwyddo draw i Dr Turner i chi gael falle gweld y profiad yr ochr arall i'r ffens o ran rhywun sydd wedi bod yn destun ymchwiliad. Diolch.
Iawn, diolch yn fawr iawn. Um, Mae gynnon ni set o sleidiau dyna ni. So, so ni symud ymlaen, Steffan, i'r um, sleid cyntaf. Mae'n jyst egluro am fyr dipyn bach o'r, or cefndir a'r cyd-destun. Um, yr enghraifft o gynnon ni benodol oedd um, uno, well, uno ysgol uwchradd a ysgol gynradd yn Llanfyllin. Um, a'r hyn da ni'n neud yma oedd creu ysgol uh, gydol oes um, a t'o' 'na ddim newid statws yym iau- ieithyddol yr yy yr addysg, so 'na ddim bwriad i newid hynny. Ond dwi me'wl na dyna sydd wrth wraidd y gŵyn, yy y dyla ni fod wedi gwneud mwy. Y dyla ni fod wedi m- ystyried hyn ac ystyried ydi'n bosib wrth wneud y newid i ni ga'l effaith mwy cadarnhaol a cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg a cyny- cynyddu'r yr yr yy cyfleoedd. Felly dyna dwi'n meddwl yy sydd wrth wraidd yr y gŵyn yn yn herbyn ni fel cyngor a y gwelliannau da ni wedi wneud yn sgil hynny. Dwi'n symud ymlaen i'r sleid nesaf. Um, mi, mi fydd o'na gwy'n, uh, jyst ei egluro hefyd, uh, mi oedd yr ymgynghori, mi oedd yn ôl i Tachwedd 2018, uh, hyd at Ionawr 2019, felly da ni'n sôn am bron iawn i ddwy flynedd yn ôl rwan pan ddigwyddodd yr, ymgyngho uh, yr ymgynghoriad yna o ran Ysgol Llanfyllin. Yym, ond o fewn chwe mis i'r ymgynghoriad yna, erbyn tua Mai 2019, yy, mi oedd 'na gŵyn wedi dderbyn gan y Comisiynydd, yy, a fe agorwyd yy, ymchwiliad. Yy, a m- 'dach chi'n gallu gweld yn y sleid yn fan'na yy, pa safonau penodol yy oedd yn cael ei ystyried yn yn y yn y gŵyn yma. Yy, fe benderfynodd yr yy y Comisiynydd yy, gynnal yy, ymchwiliad Yym ac wrth gwrs fel cyngor wedyn mi oedd o'n dipyn o broses i ni fod yn rhan o'r broses yna, yy ystyried yy y gŵyn i ddechrau hefo i paratoi tystiolaeth a cael trafodaethau hefo swyddogion yy y comisiynydd hefyd. Ond Yn hytrach na aros i'r ymchwiliad gael ei gwblhau, mi wnaethon ni gydnabod yn syth bod 'na le i wella, bod 'na le i gryfhau, ac wrth i ni ystyried cryfhau a gwella rhai o'n trefniadau beth bynnag fel cyngor, mi wnaethon ni ystyried sut 'dan ni'n gallu gwella'n ystyriaeth o'r Gymraeg a sicrhau bod ni'n cydymffurfio hefo'r safana ym mhob cam o'r hyn oeddan ni'n neud. Felly, wnaethon ni ddim disgwyl tan y llythyr terfynol, mi wnaethon ni ddechrau'n syth ar y broses o edrych ar y prosesau a chryfhau ein trefniadau. Ac yn ystod 2019, mi oedd 'na nifer fawr o gyfarfodydd yn fewnol o fewn y Cyngor Sir i drafod hyn, ond hefyd hefo swyddogion uh, y comisiynydd. So ni'n symud ymlaen rwan uh, i edrych ar be oedd yn adroddiad uh, yr ymchwiliad. Ond na nifer o um, ganfyddiadau yma o ran y methiant uh, yn, yn, yn, o ran ystyried uh, effaith ar y Gymraeg a sut i gryfhau hynny o ran uh, un o'r ysgolion yn Llanfyllin. Yym ac yn sgîl hynny mi wnaethon ni fel cyngor yy gymryd nifer o gamau gweithredu a mae hynny wedi amlinellu fan'na i drwyddyn nhw fwy manwl rŵan. Ond y casgliad y Comisiynydd, ac yn ddigon teg, oedd yy bod i ni fethu cydymffurfio â'r holl safonau a fe- felly fe osodwyd cyfres o gamau gweithredu yy ar y cyngor. er mwyn sicrhau bod ni yn cadw at y safonau yn y dyfodol. Ac eto, y peth pwysica dwi'n meddwl yn fyma oedd bod ni wedi sylweddoli wrth dderbyn, wrth fod yn rhan o'r trafodaethau wrth i'r adroddiad gael ei lunio, uh, mi, bod ni wedi sylweddoli, di o ddim digon da jyst i uh, newid rhywbeth fel bod y trefniadau'n parhau union yr un fath. Os yna unrhyw newid, mae o'n gyfle i edrach os na fodd, os na fodd cryfhau ddarpariaeth a gwella'r ddarpariaeth. Uh, a dyna oedd i mi uh, uh, un o'r uh, gwella mwyaf uh, yn y broses oedd y cyngor wedi i ddilyn yn 2018. Felly edrych am bob cyfle i edrych yn fwy positif um, uh, ar be, be mae be di oblygiadau newidiadau ni, ydy'n bosib cynyddu'r cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg, ond hefyd wrth gwrs sicrhau um, fod unrhyw newid yn llai andwyol i'r Gymraeg hefyd. Felly, swn i'n jyst edrych yn gyflym rwan ar y sleid nesaf. Mae gen i gyfres o ddair sleid yn yma i edrych ar sut wedyn wnaethon ni fel cyngor ymateb i hyn. A'r elfen gyntaf oedd um, bod ni wedi ymateb yn gadarnhaol er mwyn gwella'r broses. Uh, mi oedd y gwy'n yma wrth gwrs yn, yn ymwneud yn benodol â gweithdrefnau y gwasanaeth addysg a fanno wnaethon ni ddechrau. Um, mi wnaethon ni wneud nifer o um, gwelliannau uh, yn y prosesau o ran uh, gwasanaeth addysg oherwydd oedden ni yn ymwybodol wrth gwrs. Mae gynnon ni raglen um, uchelgeisiol o drawsnewid addysg ym Mhowys. Mae hi'n rhaglen gynhwysfawr, 'da ni wedi dechrau arni hi, a m- mae'n rhaglen ddeg mlynedd, a ma' cryfhau y cyfle i gael addysg cyfrwng Cymraeg yn rhan yn un rhan allweddol o'r rhaglen yna. Mae'n rhaglen eang dros ben. Mae 'na nifer o wahanol elfennau. Da ni isio newid trefniadau ysgolion, da ni isio edrych ar darpariaeth ôl 16, da ni isio cryfhau yn sylweddol y ddarpariaeth ar gyfer myfyrwyr sy' efo anghenion ychwanegol, ond da ni hefyd angen cryfhau yn darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg hefyd, felly mae hwn yn un elfen sydd ddim yn elfen yn o'i ben ei hun, mae o'n elfen sydd yn torri reit ar draws yr holl elfennau eraill o'n prosesau trawsnewid addysg. Felly mi oedd, oedd hwn, oedd yr ymchwiliad yma'n amserol iawn i ni ac yn rhaid y cyfle i ni gryfhau yn trefniadau o fewn yr adran addysg cyn i ni ddechrau y broses um, broses uchel, uh, uchelgeisiol iawn yna uh, o ymgynghori ymhellach ar, ar nifer fawr o um, newidiadau sylfaenol yn y drefn addysg ar draws y sir. Felly yna nifer o gyfarfodydd trwy gydol uh, 2019 a wedyn mynd ymlaen i'r dechrau'r eleni hefyd. Felly gryn dipyn o newidiadau a, a pethau wedi cael eu cyfhau o fewn yr adran addysg er mwyn wneud yn siŵr bod ni'n gallu ymateb mewn modd mwy cadarnhaol wrth i ni symud yn yn blaenau. Felly mi wnaethon ni yn syth um, edrych ar yn templed y, y, y, y ymgynghori uh, ag i addasu ar unwaith fel bod ni'n gallu cynnwys cymalau perthnasol o'r safanfa llunio polisi. fel, er mwyn sicrhau fod yr elfennau hynny yn cael eu cynnwys mewn dogfennau bob amser. Felly, da ni wedi cymryd, mi wnaethon ni drafod hefo swyddogion y Comisiynydd, a wnaethon ni ofyn, reit, beth ydy'r pethau penodol da ni angen eu cynnwys, a, a fe gafwyd y canllawiau yn glir o ran hynny. Da ni hefyd wedi sicrhau rwan, da ni wedi newid yn trefniadau fel bod yna fwy o staff, mwy o staff arbenigol yn y gwasanaeth addysg yn dod i fewn i'r trefniadau ar y dechrau, fel bod ni'n gallu ystyried yr holl elfennau yma, gan gynnwys yr effaith ar y Gymraeg a sut i gryfhau ddarpariaeth ym mhob agwedd o'r gwaith, reit o'r dechrau. Felly, drwy gael mwy o swyddogion yn rhan o unrhyw ddatblygiad, mae'r her yna o'r dechrau, a da ni'n cael barn gwahanol bobl wrth i ni lunio dogfennau nid nid ar y diwedd jyst cyn i ni ddechrau ymgynghori. So ni'n symud ymlaen i'r sleid nesa. Um, mi oedd na matab corfforaethol hefyd. Um, nid mater i un gwasanaeth ydy hwn, mae'r gwersi yna ar gyfer pob un gwasanaeth. Um, a mi, mi, gyfon ni, mi gyfon ni nifer o gamau penodol yn gorfforaethol i godi ymwybyddiaeth o'r ymchwiliad yma a bod angen i ni gryfhau ein trefniadau ar draws yr holl wasanaethau yym o o hyn ymlaen. Felly, er enghraifft, mi wnaethon ni ddiwedda- ddiweddaru'r canllawiau ymgynghori yy yn syth a a hynny yn yn llawer iawn ehangach na dim ond yr y gwasanaeth addysg. Yym, mi wnaethon ni ddiwygio'r templed a'r holiadur ymgynghori corfforaethol i gynnwys cwestiynau safonol i geisio barn am effaith ar gynlluniau ar y Gymraeg. Yy, mi wnaethon ni hefyd drafod hwn yn helaeth mewn cyfarfodydd yr Uwch Dîm, Uwch Dîm Rheoli, Yym, fel m- bod pob un gwas- pennaeth gwasanaeth yn ymwybodol o hyn, a mi wnaethon ni wneud yn siŵr hefyd bod pob un pennaeth gwasanaeth yn rhan o'r trafodaethau yna, fel bod 'na ddim gwalla yy yy neu bylchau yn yn yn ystyriaethau ni o hyn ymlaen. Da ni 'di cryfhau yn prosesau o asesu effaith, fel bod y cwestiynau yma am effaith ar y Gymraeg yn rhai gorfodol yn y broses. Mae gynnon ni broses electronig 'dan ni'n ddefnyddio i asesu effaith, a 'dan ni 'di sicrhau fod y cwestiyna' ynglŷn â'r Gymraeg yn rhai gorfodol yn y broses yna. Hynny yw, dim yn dim yn bosib symud ymlaen a cwblhau y broses yna heb ystyried yr effaith ar y Gymraeg yn eu cyfanrwydd. A mae hwnna wedyn yn golygu bod ni'n gallu dadansoddi data hefyd. Mae'r templed electronig sydd gynnon ni yn gallu yn yn yn galluogi ni i ddadansoddi'r data i weld wedyn beth ydy'r effaith gronnus o'r holl benderfyniadau y cyngor ar y Gymraeg. Da ni'n gallu edrych arnyn nhw wedyn a dadansoddi fesul gwasanaeth. Ochr yn ochr efo hynny, da ni wedi gosod canllawiau manwl yn cynnwys cyfres o ystyriaethau am effaith ar y Gymraeg. Da ni hefyd wedi sicrhau fod ni yn hyfforddi, ond ta mae'r cyfnod Covid wedi amharu ar yr amserlen yna, mae rhaid i fi gyfadda hynny, ond da ni wedi dechrau'r broses o hyfforddi a trefnu hyfforddiant rŵan fel 'da ni'n cynnal y cyfarfod yma, fel bod dim rhaid cael pobl at ei gilydd mewn adeiladau, bod hwnnw ddim yn dal ni'n ôl, bod ni yn symud yn ein blaenau a cynnal hyfforddiant a codi ymwybyddiaeth drwy defnyddio y dechnoleg sydd ar gael i ni erbyn hyn. Yym, 'da chi'n gallu gweld ar y sgrin yn fyma hefyd, mae yna enghraifft o'r broses electronig sydd gynnon ni, a hefyd rhai o'r posteri Da ni'm yn defnyddio posteri erbyn hyn. Mae hyn llai na flwyddyn yn ôl a mae'r byd wedi symud yn ei flaen gymaint efo Covid. Ond mi oedd gynnon ni bosteri yn ar bob un wal yn y cyngor ar ar un adag i godi ymwybyddiaeth o'r angen i ystyried y effaith ar y Gymraeg. Ac un elfen arall hefyd da ni 'di bod yn trafod ers peth amser rŵan a da ni 'di cael cadarnhad o hyn ddydd Llun. Mae Pwyllgor Democrataidd y Cyngor wedi penderfynu dydd Llun i sefydlu panel newydd i edrych ar y Gymraeg yn gorfforaethol a mi fydd 'na aelodau etholedig o bob un grŵp o fewn y Cyngor yn cymeryd rhan yn hynny. Y teimlad o gynnon ni oedd, 'da ni wedi ail-sefydlu fforwm yym yy y Gymraeg mewn addysg ers rhai misodd. Ma' gynnon ni fforwm hefyd i edrach ar y maes iechyd a gofal, ond ta' gynnon ni'm byd i edrych yn yn ei gyfanrwydd, felly 'dan ni 'di cryfhau yn gweithdrefna yy a nid yn unig fel swyddogion, ond cynnwys aelodau etholedig o a- ar draws y cyngor yn y broses yna. Sa ni'n symud ymlaen wedyn i'r sleid ola. sef yr ystyriaeth wedyn yn adroddiad y Comisiynydd i roi cyhoeddusrwydd i'r methiant i gydymffurfio. Ac efallai bod hwn i rai ohonan ni, efallai'r elfen oedden ni'n llai cyfforddus ohono fo, achos o'n ni'n yn siŵr, o'n ni'n mynd all ar y pryd, mi oedd y gofyn arna ni, mi oedd na ofyniad i ni uh, reid cyhoeddusrwydd i'r methiant. Ac oedden ni'n teimlo, da ni'n gorfod bod yn ofalus o fyma. Da ni ar fin dechrau proses ymgynghori uh, um, cynhwysfawr ar yym yy ar addysg ar draws y cyngor ac eto oeddan ni'n gorfod yym roi cyhoeddusrwydd i'n methiant o wneud hynny mewn un enghraifft penodol yy flwyddyn ynghynt. Felly mi gefon ni drafodaethau hefo swyddogion y cyng- yy y comisiynydd yym a mi ddaethon ni yy i ffordd ymlaen fo hwn yn eitha rhwydd A'r hyn wnaethon ni, mi wnaethon ni gynnwys hwn yn yn adroddiad blynyddol, a mi oedd o'n ddarn penodol o'r adroddiad blynyddol, a mi wnaethon ni hefyd dynnu sylw at hwn yn yn trafodaethau yn y Cabinet, yn Scrutiny, ac wrth i gyflwyno fo i'r Cyngor llawn hefyd. Felly, oedd o'n amserol bod ni'n gallu cynnwys hwnnw yn yr adroddiad blynyddol yn hytrach na gorfod cael proses ar wahân. Felly, os awn ni'n symud ymlaen i'r sleid ola' un, jyst i grynhoi, Yr hyn 'swn i'n ddeud yn fama ydi bod yr ymchwiliad yma 'di bod yn fuddiol iawn i ni fel cyngor, a dwi'n meddwl bod y ffaith bod ni 'di edrych arno fo yn y modd yna, yn ytrach na fel problem, wedi bod yn rhan yy o'r o'r datrysiad hefyd, bod ni 'di ystyried hwn, reit, ma' raid ni ddysgu o hyn, ma' raid ni wella. Felly mi o'dd y broses yn un fuddiol, a ca'l y cyfla i drafod efo Gwenith a a a Steffan a a Siân a'r a'r criw hefyd wedi bod yn fuddiol. I mi, mae yna dair elfen hanfodol wedi bod yn y modd mae Cyngor Sir Powys wedi ymateb i'r ymchwiliad yma. Yn gyntaf, mae wedi... dan ni wedi weld o fel cyn- fel cyfle i gynyddu'r ddarpariaeth. Wrth wrth ystyried y safonau a'r canllawiau, mae o'n gyfle i ni gryfhau ein trefniadau, i ni gael ystyried sut dan ni'n mynd i wella, sut ydan ni'n mynd i gynyddu'r ddarpariaeth, o o ran y Gymraeg, nid dim ond o ran addysg, ond yn ehangach na hynny. Yn ail, 'swn i'n deud, mae'r a- arweinyddiaeth yn hanfodol i hyn. Arweinyddiaeth o fewn y Cabinet a'r deilyddion portffolio penodol sydd yn gwbl ymro- ymroddedig i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg o fewn y Cyngor ac o fewn yy yy yn ysgolion. Ac yn, yn, yn drydydd, da ni, mae wedi bod yn gyfle i ni gryfhau yn prosesau. Mae'n prosesau ni'n eitha cry o fewn y cyngor, ond wrth mae hwn wedi rhaid y cyfle i ni ychwanegu a cryfhau go iawn yr ystyriaethau o ran y, y, y, y Gymraeg, o ran y prosesau uh, asesu effaith. Ond fel o'n i'n deud yn gynharach hefyd, mae'r mi oedd yr ymchwiliad yma'n amserol iawn, a dwi'n ddiolchgar iawn i'r Comisiynydd a'r holl staff am y modd dach chi 'di delio hefo ni a wedi bod ar y siwrna hefo ni o ran y y cyngor yn gwell- yn cryfhau 'yn trefniada. Yy mae o 'di bod yn amserol iawn a dwi'n falch bod yr ymchwiliad wedi digwydd pan nath o, a hynny cyn i ni ddechra proses yy gynhwysfawr o ymgynghori ar newid trefniadau, cryfhau trefniadau addysg. Heblaw am hyn, mae yn bosib fysa ni wedi wneud, wedi ail-adrodd y gwall, a fysa ni wedi cael mwy o broblemau hefo yn prosesau trawsnewid addysg. Felly mi oedd yr ymchwiliad yma yn amserol iawn, a dwi'n ddiolchgar iawn i staff y Comisiynydd

Diolch yn fawr iawn, uh, Dr Turner. Diolch yn fawr am, am gyflwyniad diddorol iawn, a mae'n braf clywed am eich profiad chi o agor y broses um, o uh, ymchwiliad y Comisiynydd wedi arwen uh, at welliant a, a chyfleoedd i, i gryfhau uh, a chynyddu. Um, Dwi'n awr Os allai symud hwnna'n i flaen. Uh, dwi'n mynd i sôn um, ychydig nawr yr amser sy'n weddill uh, am uh, ychydig o gynnwys dogfen gyngor uh, gyhoeddon ni um, rai wythnosau nôl. Uh, mi oedd y ddogfen hon, neu mae'r ddogfen hon, yn rhan o o gyfres o ddogfennau cyngor y gwnaethon ni i cyhoeddi. Ym Mae'r dogfennau hyn, eu bwriad nhw yw cynnig syniadau a chyngor ymarferol ynglŷn â shwt i fynd ati i gydymffurfio gyda dyletswyddau statudol a a thrwy hynny hyrwyddo defnydd o'r Gymraeg. Ym Mae sicrhau, fel i ni wedi clywed eisoes heddi, mae sicrhau bod gan gorff ddull effeithiol o ystyried effeithiau ei benderfyniadau ar y Gymraeg yn ffordd o'i alluogi fe i i greu beth y'n ni'n ei alw'n rhywfath o drywydd archwilio cadarn a chryf i yy er mwyn cwmpasu'r ystyriaethau cyfreithiol, yy anghenion siaradwyr Cymraeg yy a strategaethau cenedlaethol fel Cymraeg 2050. Felly, mae, fel ych chi'n gwybod, mae Mesur y Gymraeg yn nodi mai ystyr penderfyniad polisi yw penderfyniad gan gorff ynglŷn â, ag arfer, i swyddogaethau, neu ynglŷn â chynnal i fusnes neu ymgymeriad arall. Um, Mae'r Comisiynydd yn aml uh, yn clywed gan gyrff uh, wrth iddyn nhw ddiffinio'r hyn maen nhw'n ei ystyried i fod yn benderfyniad polisi ac arfer yn wahanol, mae'r Comisiynydd o'r farn bod polisi yn ymwneud yn fras â datganiad neu ddogfen ffurfiol ysgrifenedig sy'n delio â nodau, syniadau neu neu ganllaw ar shwt y bydd corff yn gweithredu mewn sefyllfa benodol. O gymharu wedyn ag arfer, a mae'r Comisiynydd o'r farn bod arfer yn ymwneud yn fras â phenderfyniadau gweithredol corff sy'n sy'n lliwio i bob pwrpas i weithredoedd o ddydd i ddydd, yym, a bod y penderfyniadau gweithredol hyn yn digwydd o fewn cyd-destun yy y penderfyniadau polisi. Felly, beth yw penderfyniadau polisi? Wel, gall penderfyniadau polisi gynnwys penderfyniadau o fewn uh, rhai o'r categorïau canlynol. Um, cynnwys deddfwriaeth, er enghraifft. Uh, gwedwch bod Gweinidogion Cymru yn cyflwyno bil ar gyfer trafodaeth a chraffu pellach yn y Senedd. Cynnwys datganiadau polisi, o bosib, er enghraifft, Cyngor Sir yn yn penderfynu cynhyrchu polisi ar enwi strydoedd neu eiddo, neu strategaethau neu gynlluniau strategol eu naws, er enghraifft, fel 'yn ni wedi clywed eisoes, uh, y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg. Wedyn, mae'r ddogfen gyngor, fel, fel rwy'n siŵr bod chi wedi gweld eisoes, mae'r ddogfen gyngor yn cynnwys nifer fwy uh, o enghreifftiau uh, o uh, yr hyn alle penderfyniad polisi i olygu. Felly byddwn ni'n uh, awgrymu'n gryf bod chi'n chi edrych ar yr adran honno. Wrth lunio polisi newydd neu wrth gyhoeddi dogfen ymgynghori, wrth lunio a chyhoeddi polisi dyfarnu grantiau neu hefyd wrth gomisiynu neu wneud gwaith ymchwil. Mae safonau'r Gymraeg yn golygu bod rhaid i gorff ystyried pa effeithiau y bydde'r penderfyniad polisi dan sylw yn eu cael ar gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg a sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol Mae Cod Ymarfer y Comisiynydd y Gymraeg, er enghraifft, yn nodi yn glir bod disgwyl i'r weithred o ystyried effaith penderfyniad polisi ar y Gymraeg fod yn rhan allweddol, yn rhan ganolog o lunio, adolygu neu addasu polisïau o'r dechrau, a bod angen gwneud hynny cyn i'r penderfyniad polisi terfynol yn sicr gael ei gwblhau. Un o negeseuon allweddol y Cyngor, a ni wedi cael blas ar hyn eisoes, yw nad yw gofynion y Safonau Llunio Polisi yn bodoli mewn gwagle. Hynny yw, dyw'r Safonau Polisi ddim yn bodoli ar wahân i i ofynion sy'n deillio o ddeddfau neu ddyletswyddau eraill. Dyw'r ffaith fod Deddfau eraill yn gofyn, er enghraifft, am asesiadau penodol o effaith polisi ar feysydd amrywiol, dyw hynny ddim yn golygu nad yw'r ddyletswydd sydd wedi gosod ar gyrff drwy'r Safonau Llunio Polisi yn parhau'n weithredol. Os gymwn i'r mesur teithio, er enghraifft, Gwedwch bod Cyngor Sir yn penderfynu llunio neu addasu polisi sy'n ymwneud â threfniadau cludo a theithio i ysgolion. Mae'r mesur hwnnw yn creu dyletswydd, fel y'ch chi'n gwybod, ar y corff wrth weithredu swyddogaethau i hybu mynediad i addysg a hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg. Wedyn, ochr yn ochr â'r ddyletswydd dan y Mesur Teithio, mae penderfyniad polisi fel hwn yn ddarostyngedig i'r Safonau Llunio Polisi. Felly, gan ystyried hynny, mae disgwyl i'r weithred o ystyried effeithiau'r penderfyniad polisi ar y Gymraeg yn ehangach fod yn rhan anhepgor o lunio neu adolygu polisi o'r dechrau. Gair uh, am uh, yr unigolion hynny sy'n gyfrifol. I ni o'r farn, uh, mae'r Comisiynydd o'r farn bod hi'n allweddol bod y bobl hyn yn meddu uh, ar rai sgiliau penodol. Er enghraifft, uh, uh, y sgiliau sydd ar y sgrin o'ch blaen chi fyna. Dealltwriaeth fanwl, wrth gwrs, o'r maes polisi sylw. Dealltwriaeth ddofn o sefyllfa bresennol y Gymraeg yn gyfreithiol ac yn gymunedol, a wedyn yn allweddol, fel y gwnaeth Doctor Turner y gyfeirio ato, bod bod 'na unigolion ynghlwm wrth y broses hon sydd yn gallu sicrhau y gall newidiadau gael eu gwneud pan fo hynny'n ofynnol. Yr hyn sydd yn gyfan gwbl greiddiol, yn ein barn ni, i lwyddiant y broses yw, er gwaetha'r ffaith fod swyddogion ar draws sefydliadau yn gyfrifol am ystyried effaith penderfyniadau polisi ar feysydd gwahanol, bod y Gymraeg yn rhan o'r broses pan fyddan nhw'n gwneud hynny, yn hytrach na bod yn rhyw ôl-ystyriaeth, os liciwch chi. Y gair cyflym iawn am swyddogion iaith. Mae gwaith monitro'r Comisiynydd yn dangos bod y graddau y mae swyddogion iaith yng Nghwm wrth y broses hon yn amrywio, a hynny'n fawr. Mae hyn oherwydd, wrth gwrs, bod eu swyddogaethau nhw a'r adrannau lle maen nhw wedi'u lleoli yn wahanol ac yn amrywio. Mae maint a strwythur sefydliad yn amlwg yn wahanol. Ond, Er bod sicrhau eu harbenigedd nhw a'u profiad nhw o ran y Gymraeg wrth ystyried effaith penderfynedd y polisi ar y Gymraeg yn bwysig, beth 'y ni'n dweud yw bod angen i'r corff, neu'r cyrff, fod yn ofalus rhag creu llwyth gwaith annerbyniol i swyddog iaith. Wedyn, Yn y ddogfen gyngor, i ni'n cynnig syniadau ar gyfer methodoleg i'w dilyn er mwyn cyflawni'r broses hon yn effeithiol. Er mwyn hwyluso'r asesiad, y cam cyntaf fydde casglu gwybodaeth am y penderfyniad polisi dan sylw, a y math o wybodaeth y gellid ei chasglu er mwyn gallu cynnal asesiad effeithiol, wel, beth yw'r amcanion, Beth yw natur y gweithgaredd dan sylw, pwy sy'n debygol o elwa o'r polisi, a wedyn beth yw proffil ieithyddol yr ardal dan sylw. Ar ôl cam un, mi ddyle cyrff wedyn fynd ati i feddwl am y ffactorau posib i gasglu tystiolaeth yn eu cylch wrth ystyried effeithiau penderfyniadau polisi ar y Gymraeg. A cwpl o syniadau yn gyflym. A fyddai'r penderfyniad polisi yn cyfrannu at neu yn niweidio amcanion a nodau Strategaethau'r Gymraeg yn Genedlaethol, fel Cymraeg 2050? A fyddai'r penderfyniad dan sylw yn cyfrannu at neu yn niweidio'r nod o drosglwyddo'r iaith yn llwyddiannus o fewn y teulu, neu gynyddu nifer y gweithlu addysg sy'n gallu siarad a defnyddio'r Gymraeg yn eu gwaith. Mae'r ddogfen gyngor um, yn cynnwys nifer fawr uh, o, o ffactorau y gellid i, i hystyried uh, wrth, wrth um, gyflawni'r cam hwn. Felly eto, byddwn ni'n uh, eich cynghori chi uh, i edrych ar yr adran honno. Wedyn, ar ôl y ddou cam cynta', i ni'n cyrraedd cam tri. Mae'n rhaid i gyrff roi ystyriaeth ddyledus i ganlyniadau unrhyw effeithiau y maen nhw wedi'u hadnabod, ac yn allweddol wedyn, bod nhw'n cyflwyno mesurau lliniaru yn sgil hynny. Mae'r safonau eu hunain yn ei gwneud hi'n ofynnol i i gorff ystyried shwt i lunio'r polisi er mwyn iddo gael effeithiau positif, effaith- neu effeithiau mwy positif, neu beidio â chael effeithiau andwyol neu effeithiau llai andwyol ar y cyfleoedd i bersonau ddefnyddio'r Gymraeg. Wedyn, gallai corff ar y pwynt hwn fod yn ystyried gofyn cwestiynau fel Ydy'r nod, ydy'r bwriad hwn yn gyfan gwbl allweddol ac angenrheidiol? A oes rhaid dilyn y trywydd penodol hwn, neu a oes modd defnyddio darpariaeth neu gyfrwng arall, falle, sydd eisoes yn bodoli? A dwi yn tynnu tua'r terfyn. Wrth orffen, dwi'n dymuno um, uh, cyfeirio'n benodol at gwpl o adrannau, gwpl o astudiaethau yn y ddogfen gyngor. Dwy astudiaeth achos uh, yn benodol uh, i ni wedi penderfynu i cynnwys yn y ddogfen, sef templedi asesu effaith uh, Llywodraeth Cymru

Yn ola, yy, o'n i, o'n i isie cyfeirio yn gyflym at, at un o'r atodiade, yym, sef rhestr o ffynonelle data posib, yym, y, y galle cyrff i defnyddio er mwyn hwyluso'r broses, yy, hon. Dyw hon ddim yn rhestr gynhwysfawr, o bell ffordd, yy, ond Ac fy marn i, fydde, os ych chi'n teimlo bod 'na fylche yn y data sy gyda chi ar hyn o bryd, a bod 'na ddiffyg o safbwynt data neu gwybodaeth feintiol, byddwn i'n eich cynghori chi i gymryd golwg ar y rhestr hon. Wedyn, dwi'n mynd i ddod a'r uh, siarad a'r cyflwyniadau uh, i ben. Um, mae na, mae yn hanner dydd, uh, ond dwi'n gweld, dwi'n gweld bod na un cwestiwn um, gan, gan Alan o Dorfaen, dwi'n credu, i Alan, yn gofyn pa gyngor fiasech yn ei roi swyddogion sydd ddim yn siarad Cymraeg wrth iddyn nhw asesu effaith polisi ar y Gymraeg. Dwi o'r farn bod rhaid bod yn siaradwr i wybod y gwir effaith. Dwi'n credu, um, wrth ateb y cwestiwn hynny, bydden ni'n bydden ni'n uh, dychwelyd i rhywbeth uh, ddwedes i yn y cyflwyniad. Um, mae'n allweddol Er mwyn gallu cyflawni a sesur effaith polisi pwrpasol ac ystyrlon ar y Gymraeg, mae'n allweddol wrth gwrs i siarad a derbyn cyngor gan arbenigwyr, unigolion sydd yn deall y maes polisi Cymraeg, a bod yr elfen honno yn elfen allweddol wrth i chi gynnal a sesur effaith ystyrlon. Mae yna gwestiwn, dwi'n credu bod cwpl o gwestiynau, uh, Dr Turner, ynglyn â um, uh, eich cyflwyniad chi ac i baradde y bydde modd falle um, parhau ar drafodaeth a, a rhannu rhai o'r um, uh, dogfennau chi wedi i cynhyrchu yn sgil, uh, neu yn, yn ystod y cyfnod diweddar yma. Um, felly dwi'n, ie, na i, um, na i siarad gyda, gyda chi a bedwyr uh, ar ôl hynny ac uh, o bosib gallwn ni fod yn, um, uh, yn rhannu gyda, gyda mynychwyr. Uh, cwestiwn, uh, diolch Pedr am, am y sylw hwnnw. Um, Keeley, beth yw'ch cyngor chi ynglŷn ag ymchwiliadau sydd yn effeithio ar y Deyrnas Unedig i gyd? Um, hynny yw, cyd-destun y sesiwn hon yn amlwg yw safonaeth unio polisi um, a'r ffaith bod na ofyniad ar gyrff i, i, i fod yn cynnal asesiad uh, yn unol ar safonau llunio polisi, uh, a y cyngor fydden ni'n dweud fydde bod angen um, ar, ar ryw bwynt ac yn ddigon cynnar yn y broses o fynd trwy ddatblygu penderfyniad polisi, um, bod na uh, ystyriaethau yn cael eu rhoi i'r Gymraeg a materion sy'n gysylltiedig â'r Gymraeg, megis cyfleoedd i ddefnyddio a thriniaeth llai ffafriol, a bod chi wedyn fel corff uh, a'r bwynt sydd ddigon cynnar yn y broses yn gallu dod i benderfyniad i ba raddau bod angen datblygu neu adolygu neu addasu'r polisi i liniaru unrhyw beth i chi wedi dod ar ei draws. A dyla'n derbyn recordiad o'r sesiwn yma trwy gyfrwng y Saesneg. Ie, fel soniais i ar y dechrau, Dwi wedi recordio'r sesiwn, felly dwi'n mynd i gael gair gyda ein technegwyr ni a gweld beth sy'n bosib, ond yn sicr mae'r recordiad yma gyda ni'n Gymraeg, ond yn amlwg dwi'n ymwybodol bod ambell un wedi methu ag ymuno naill ai trwy'r Gymraeg neu trwy'r Saesneg, felly fe wnewn ni fe wnewn ni weld beth sy'n bosib a wedyn rhannu, rhannu gyda mynychwyr yn sgil hynny. Mae bron yn 5 munud wedi hanner dydd um, yn ôl fy uh, yn ôl cloc y cyfrifiadur. Um, dwi'n mynd i ddirwyn y sesiwn hon i ben. Uh, Dwi'n ddiolchgar iawn, iawn i Gwenith, Siân a, a, a Doctor Turner uh, am gymryd rhan. Uh, Rwy'n gobeithio'n fawr bod, uh, bod y mynychwyr bod chi wedi gweld gwerth o sesiwn fel hon. Um, Mae'r ma Dwi'n credu o'n i'n agos at rhyw 190 o fynychwyr ar un pwynt, felly mae hynny'n wirioneddol wych. Um,